Ir-raġel jipprova jmur għall-kura l-isptar, imma ħadd ma jista' jifhem x'kundizzjoni għandu. Sadanittant, is-sitwazzjoni tibqa' tigrava u dak li qabel kien theddid issa jipprova jagħmlu. Darba minnhom jipprova joqtol lil mara tiegħu. Konna reqdin u jiena qomt ħassejt

Qabad għamilhom niftakar Munsel mal-art. Kien jiġifieri jagħmel pipi fuqhom. L-affarijiet niftakar kienu xerba bibbi għax bibbi għandi d-dar jiena. Kull ċifissiem kull imkien. Kollha kien neħħihom. Għaliex fl-aħħar jiena ħanieħdu. Il-da ħanieħdu. Għax da he belongs to me, dan huwa tiegħi. Aħna hekk kien il-ftehim tagħna. Beda jipprova jifgani għax beda jgħidha x'inti qrib Alla u minn qrib Alla jien ma rridux. U ġieli waqt li kun f'dawn l-episodji jiġi ftit għal ftit mument jiġi f'sensih. Dejli jgħini jgħini, jgħini muġibli l-mambirek u muġibli l-fader. Jew għamilli xi ħaġa ħajħduni għax ħajħdu li ħajti. Jidher ċari li r-raġel kien ħawwat fl-okkult, imur għand il-fortune tellers, imur il-quddisa sewda l-black mass li fiha kienu jagħmlu affarijiet oxxeni u joffru sagrifiċċji jew b'kull mod iżebilħu lil Alla. U kien imur black masses fil-passat. Jien lili ma wrienix bihom, imma kien imur għax għamil bla driċċu tal-affarijiet ġraw hemmhekk. Kien jgħidli li ġieli jġibu n-nisa u jiddragjawhom biex ikolhom xaqsmu magħhom u jixorbu id-dem tal-kitins u joqtlu jagħmlu sakrifiċċju l-annimali kienu jagħmlu ħafna affarijiet moqżieża. U kienet jinvolvu l-slaleb u l-bibja u l-ostja. Waħda mill-affarijiet kienu jagħmlu attivitajiet sesswali u bħala għodda jużaw s-slaleb u hekk. Kienu jorqdu fi ċimiterji, plas, plas da kien imur ħafna, kien marant, xiri marant Fortune teller kien għax rrit li kollu ħafna flus u għaltlu biex jilbes ġizirana fija d-dem tal-ħajjina u fija oxra ta' ma nafxiex u fija għaltlu fija d-dem ta' xi patri dik hija ġiżirana għal ħares minn missilu. U l-attakki jkomplu jiggravaw. Darba minnhom saħansitra jipprova joħdilha id-dem biex joffrih sagrifiċċju. Kien jipprova imma qatt ma rnexxielu. Ġifieri saqsejt saqsejt patri fuq hekk jien li jekk hemm ċans kbir li ta' ġo fih jgħaddi ġo fik. Nis bħal meta jkunu sospetti li huma possessuti jew għandhom xi tip ta' attak spiritwali qas ma titkellem magħhom jew tmisshom. Jina li zbajt jekk nitkellem miegħu. Ma jina ma kontx naftaw l-affarijiet għax jina ġili kont ikun riq daħdeħ fis-sodda u da kont jew nsibu bil-qeda fil-bitħa iħares lejn il-qamar jqatta jdeħu jxrob demmu stess għasafar kollha xorbilhom demmhom u beda u battejlek mhux vera. U ma kellu ħalqu, kellu r-rix ma ħalqu. U kien jgħidli għax hekk hemm bżonn nagħmel. X'inkella ipattu ili, ipatti ili. X'kien jgħidli għax you have to give something to take something back. U kien nkun ma ġembu ġieli u ngħid xi ħaġa f'qalbi biex nara naħseb fuq xi ħaġa jien kien jgħidli m'għandekx għalfejn taħseb hekk, naf ta' xed. M'għandekx għalfejn. Kien iweġibni meta jien ma nkunx kellimt Vuċi tajja tkun edha bejn u bejn ruħi. Jew ġi ngħid talba żgħira. Ejda għalfejn titlob. M'dekx għalfejn titlob. Ejja li naqralek moħħok ħsibiet tiegħek kollha nkun nafhom. Ejda x'in għandi is-servants kollox ġejluli. Għajnejh Jina qatt ma rajt għajnejnek, l-għajnejn kważi għasib għatara fihom l-abjad, għajnejn jiġu suwed kollha. Jien F'ħajti qatt ma rajt għajnejn ta' bniedem li jiġu kważi l-abbiż ma tarax għajnieh jiġu ċappa sewda.